Ngamidzai nezita raJesu Evangelist Tichi Vaka tiri kuno kuHope in the Wilderness International tichikukwasai nemufaro mukuru nekukutendai nekutsigira kwamunotiita muchilaika muchiisawo macomments kuzasi tione kuti tiri kufambira mberi nechirongwa chedu zvakanaka here nhasi tiri kubata nyaya dzedoctrine munoziva tinofambira mberi nenyaya dzedu dzatinobata doctrine tinobatsirawo zvevechidiki kumarelationships nekuti vanenge vaida kutsvaka kuti vorarama sei e, tichiita zvese izvozvo macouples tiriko family life ndokubasa redu asi nhasi tiri kubata doctrine ende patiri kubata doctrine ipapo tiri kufambira mberi tichitarisa nyaya yavachwengaya vakanga vachitaura ivo yatakamboburitsa tiri kuenderera mberi nayo izvozvi ngatiteerere kuti vachiwenga vari kuti chii
unfortunately

eh. vakatozoti vapora ndopavakazenga vati kurei vakabva vatanga nhau dzavo idzi dzekuenda kudenga vachinoona holy of holies mm. gwaro razviramba wena rati eh. kudenga hakuna hall of holies iro denga racho ndiro hall of holies kureva kuti mai waiti vakaona chinhu chisiko mm-hmm. kureva kuti havana kuenda kudenga havana kuona vision yekudenga mm-hmm. mama

which are the figures of the true the holy places were a figure they were figures of the true yes but into heaven itself oh now to appear in the presence ah, of settled matter oh yes yes ndo paye pateta kuti poto vanhu voti koma akuzvikudza maitwa sei kutenda zvedu mwari yes, yes. it's very clear yes the holy places which

ah, kuti masavadha vhesi vanoiziva can anyone ask adventist whether this verse exist in their yeah, bibles tinotenda ndokunga tiri kungozvinzwira vachitaura saka nyaya yatiri kuda kunyatsobata ndiyo yavari kuramba ivo vari kuita refute kana kuti vari kuramba kuti ellen white anotiwo Akaoneswa mutemo weSabata uchipenya kudarika imwe mitemo. Ellen White akati mutemo uyu wakanga uchipenya kudarika mumwe mutemo nemhaka yekuti vanenge vachengeta Sabata kana kuti vaita zveSabata vanenge vari ivo vari kukudza Mwari kana kuti this law eh, was must be kept in honor of God and then Chiwenga akaita refute that point saka takamashure vanoda kuti terera tarisai kumashure kwatakaedza kuongorora kuti haiwa zvekuti ellen white akaenda kudenga akanoona zvaakaona hazvityisi hazvishamisi as long as zvichifambirana nebhaibheri tikaona kuti zviri kufambirana nebhaibheri saka isusu ngatiexamina inyaya yake yekuona sabata riri iro riri kupenya kudarika imwe mitemo kuti inomeka sense here kana kuti haimeki sense saka tiri kuda kuona isusu mamirire akanga akaita sabata mukati meshoko ramwari kana kuti mukati mebhaibheri me, me saka tichatanga kubata isu chapter 20 yaezekiel tichabata pavhesi 12 pari kuti ipo eh, chapter 20 vhesi 12 moreover also i gave them my sabbath to be a sign between me and them that they might know that i am the lord that sanctify them saka sabata riri kufambirana nekuti sanctifyiwa kana kuti nekucheneswa kwevanhu vamwari yatingati sanctification saka zviri kunzi izvo ndakavapa masabata e eh, hati wandi yedu mwari ari kutaura ka kuti akapa masabata kumajuda tichanopatarisa ipapo pane nyaya yatinoda kuti tinovheneka e, but nyaya yatinoda kuti tinyatsobata ndeyekuti pari kunzi moreover i also gave them uh, my sabbath to be a sign saka tinofanira kuunderline kuti sabata ranga ririro chiratidzo chevana vamwari majudha naiye mwari saka ndoo patinoda kuti tiongorore kuti sabata rine rine kamwe kaspecial so nekuti imwe mitemo yese yatiri kusangana nayo mitemo ine gumi vanokwanisa kuverenga muverenge umwe unoti uripo here umwe wemutemo wakanzi iyi ndakavapira kuti ive sign pakakosha ipapo vhesi 20 yacho inoti and hallow my sabbath and they shall be a sign between me and you that you may know that i am the lord your god zvikanzi chengetai nekuti masabata agari matsvene kuti muzive kuti Ndini Mwari wenyu, zvikanzi ndakakupai nekuti chiratidzo kana kuti isign. Saka Sabata manje ndipo pariri kuda kunoti distinguishei neimwe mitemo nekuti takambotaura tikati mitemo iyi e, yakasiyana asi vanachiwenga vakangwara vakati wakaizoiswa nokuuya kwajesu wakaiswa mutemo umwe chete werudo Tikati aiwazve, kuNew Testament Jesu aripo achibvunzwa nemuFarise kuti mutemo chaiwo chaiwo ndeupi, Jesu anotodivhaidha rudo rwacho kairi, kuisa rudo katu. Akatiwo kune mutemo unoti, Da Mwari wako wese, nemwoyo wako wese, pfungwa dzako dzese, nesimba rako rese. Achibva atiyezve umwe wacho unoti ida wekwako sokuda kwaunozviita iwewe. Pari kungotaurwa zverudo, ida Mwari wako, love thy God. Pamwe pacho pari kunzi ida wekwako sokuda kwaunozviita, nekuti rudo runofanira kudifainwaka. Nekuti ukati inini ah, musikana wangu ndomuda chaizvo, ungamude kudarika Mwari, kana kuti mukadzi wangu ndomuda chaizvo, ungamude kudarika Mwari. ukaona oda mukadzi kudarika mwari ye ye ye ukaona murume wako ati ndokuda iwo kudarika mwari ka unofanira kuona kuti panapa tatova padanger tatova padanger siyana nemurume akadaro iyo saka rudo ruri kutoparadzaniswa panapa rudo rwekuti ai ndino I, i love my dog rungaenzani here nerwekuti saka rudo ngarupasanurwe saka jesu chaiye ndiari kupasanura rudo tofanira kupanzwisisa rudo ruri kupatsanurwa iri ruri kupatsanurwa nekuti zvaunoitira mwari nezvaunoitira umwe munhu zvosiyana asi kwese unenge uchiratidza rudo pakakosha ipapa saka pari kunzi namwari inini zvangu kana zvazve relationship yangu nemi imi kana muchidanana muchinochata munganopana nemaring tobva tavimbisana zvatinovimbisana tosainirana papepa toita zvese e, kuda ikoko kutoda kunotodiwa mubhaibheri kunotonzi ida mukadzi wako e, sejesu zvaakada kereke kana kuda vana venyu muchivaende vaendisirawo kumahoride muchiita zvese muchivapinza zvikoro kuda rudo rworo ndo runotonzi kana uchida neighbor uchibatawo mombe dzake dzako iwe onomurimira uchimuitirawo zvakadaro nezvakadaro zvese izvozvo izvo zviri kutokurudzirwa rudo irwo rworwo asi zviri kunzi namwari manje kana uchida inini e, sabata ndo saini yangu yekuratidza kuti inini newe tiri murudo e, inini newe tinozivana ndakaisa sabata riri saini saka uchaona kuti manje e, kuna mwari manje sabata ratoita seringi yemuchato ndopandirava kuti ndingoburitsa saka rakakosha saka zvinoitika ndezvekuti chinhu chinokosha chinogona kunge chakatibatanidza vanenge vasingatifariri kana kuti vavengi vedu vanogona kunokanganisa ichocho icho ndopandiri kuda ameno vari kuda kutera argument yangu kuti kuda tikanzwisisana tingafambe zvakanaka pane moyo pari kuda moyo pacho ipapapa ichocho chamakatsidzirana iyo chikanobviswa nasatani isusu manje kuti tichionana kuti tiri kuwirirana here kana kuti tichiri kudanana here pachitsidzo chatakaitirana zvinogona kukanganisika kuti zvioneke zvakanaka nemhaka yekuti muvengi kana kuti vaya vanotida vabata e, paya patairatidzana kuti isusu tinodanana saka ellen white achiti ndakaona sabata richipenya kudarika imwe mitemo haana kuti basa bata rinokosha kudarika imwe mitemo tinofanira kuti tipanzwisise nekupa tsvagiridza nekupaongorora nekuti imo muearly writings maari kutoverenga ari kuti inini ndakaona mutemo wesabata usina kubviswa nekuti dai wakabviswa neimwewo nine ingadai yakabviswa zvorawa kuti yese ten iripo first point anoti asi ini ndakaona sabata rachinjwa nerome saka ndo nyaya imwe yakakosha manje yabuda muna ellen white yatinofanira kunotsikidzira toona kuti sabata rakachinjwa nerome here shuwa saka ellen white zvaari kunzi akarohwa nedombo akanga akuhalusineta akanga akurota akanga asingachazi zvazveta asi sabata rakachinjwawo neroma here zveshuwa saka tikanopa bata ipapa apa tikapaongorora tichaona kuti ellen white ari kurota here ari kupenga here kana kuti ari kuhalusineta its very important for us kuti tibate nyaya idzodzo dzakadaro now imwe nyaya regai nditiverengei futi rimwe vhesi tinopaona saka ellen white haasi kuzama kuti sabata rakosha kudarika rimwe kupenya kwariri kuita rikunzi pay attention to the sabbath because sabata iro riri rine chekuita nenguva remember nguva yanga yanana ellen white it was period yekubva pana 1844 tichiuya panguva dzino idzi vanotiteera vanoziva kuti ndoyatinoti nguva dzekupedzisira idzodzo idzo time of the hand ndo pari kunoita cut off ye 2300 years kubva padzakabva pa 457 bc now handei mberi pane vhesi imwe yandiri kuda kungoti ndibate tinoonazve kuti sabata iri ranga rakatikoshei here eh, kwete kuti ranga rakatikoshei kudarika imwe mutemo asi mwari airisimbisisa here kuratidza kuti kana majudha akakanganisa sabata iro riri zvinoreva kuti adisteba identity kana kuti ukama huripo pakati pavo namwari handisi kuverenga hangu mavhesisi akawanda tichanozvibata kumberi patiri kufambira mberi but ndiri kuda kungotora zvangu vhesi iri kuno kuna exodus chapter 23 mm,

tablets of stones that we said are in the ark of testament which is in heaven saka tiri kurevera isu kuti isusu chapter 16 itori before mutemo wacho watopuwa 10 commandments but tiri kusangana nesabata panapa toda kuona kauspeciary karo kari kunziiko kauspeciary karo E, vana veIsraeri vaitiwo vakadonhedzerwa mana naMwari. Mwari aibvumira chete kuti vana veIsraeri vatore mana inokwanirana navo pazuva. Saka zvaiitika ndezvokuti iwewe kana uri munhu ane mbayo ukanotora mana yakakurisa yaitorejusika kuti ukwane zvemusi uyoyo. Kana iwewe uri munhu ari timid ukanotora mana diki diki nekuti une low self esteem woenda isingazonokukwaniri mwari aitoikudza kuti ikukwanire zvemusuwoyo asi pane vaiti ivo ndoda kutora mana ndozodyazve mangwana ivava veholding ava ndivo mwari vavanga vasingadi saka waizoti iwe mangwana uchinoda kutarisa mana iyaiya fumei yakaora ona kuti ine mawems yazara but paiti pazuva rechi6 manje vaiti vakaenda vainotora dzatutu kuitira namangwana saka vaizoti vadaro ivo vofuma mangwana zuva rechinomwe rechi7 sabata vona a ah, kuora kunosimboita dzimwe mana dzatee tatora tutu nhasi pazuva rechi7 hadzina kuora zvobva zvaita special manje saka sabata riya roita special ndobva vati kana moses ah, ndozvorehwa zvina mwari kuti nhasi unouyu rasabata hamuchakwanisi imimi kuti muinde kudondo kuminda kunonhonga mana nhasi izuva dzvene you congregate and worship the lord hamubudi kuenda kuminda saka chi bekai kana kuti bikai zvamunobika mogocha zvamunogocha musi wechitanhatu musi wechisix musiye zvimwe mudye mangwana saka vana achiwenga ndo pavanenge vachipopota paya kuti no masavadha munoenda nekalunch box eh, chikafu ndokuchengeta sabata here kuchengetesa sabata kuri clear kwanyorwa apa pamunomboenda kumunda musi wethursday musi wesabata musaende izuva dzvene hamuiti mabasa enyu tichanokuongorora mberi kwatiri kuenda izvozvo izvi now nyaya yatinoda kusimbisa kana kuti nyaya yatinoda kuona iri kuti iyo before even the law is given sabata tiri kuriona rakakosha mugwenga nekuti zvinoitika ndezvekuti kana chiwenge kana vava kutsvaga between mount sinai and creation pana vanenge vakuti sabata rakambobatwa nanapa vanana noa havana kubata sabata kana taunovhura vana genesis chapter 26 verse 4 yoti abraham kept all my laws abraham kept all my commandments abraham kept all my statutes iye baba vekutenda vacho the father of faith akatochengeta mitemo isusu tapedza kuti father of faith vakachengeta mitemo tinoita kuzviti isusu tiri vana vaabrahamu by faith Kana tiri vana vaAbrahamu by faith, asi mitemo yakachengetwa naAbrahamu hatichada kuichengeta. Now, before mitemo yacho yapuwa legally pamagomo, before Moses adzika nematombo kubva mugomo, tiri kuona Sabata richiita special panapa. Riri kuita special nemhaka yekuti Mwari ari kuti pazuva iriri hamubude kuenda kumunda. Mirako isingaitiki pamamwe mazuva nhasi nekuti sabata inoitika nechikonzero chekuti kudya kwamaitora double double between the week kwaiora asi nhasi nekuti isabata musi wekugadzirira torai double mangwana hakuori saka we see a special miracle iri kuitika pazuva resabata now saka nyaya yekuti sabata rine mamiracles aro ariinaro by the way Kuporesa kwaJesu kuzhinji kwakaitika uri musi weSabata. Saka maSabata mamiracles aro haabvunzwe barimo muBhaibheri. Saka Ellen White kana akanoona isu takabvumirana kuti haiwa kunoonekwa kudenga akanooneka Sabata richipenya manje kudarika mimwe mitemo hazvisi zvinhu zvekuti tinganyanyishamiswa nazvo sabata rakagara richingove nekamwe kauspeciary karaive riinako mukati meshoko ramwari ndo zvisinganzwisiswi naana chiwenga but chakanyanya kukosha chiri so critical chatoti patinee taakupinda tinofungidzira kuti kuda ana chiwenga apa vanenge vakuzosara zvavo vasingazoteedzani nesu vasingazosviki kwatinechida kunosvika inyaya yekuti panguva yacho ya1844 why is the sabbath is special sei ellen white akaitwa appointed to the sabbath remember pane zvinhu zviviri zvabuda muearly writings zvatati isusu vanhu vamwari ngatichere ngatichere ngatichere kana tichida kuponeswa ngatiitei nguva yekuchera ngatidige chekutanga riri special here sabata pane pane pane pane pane kubatwa batwa kwarinoitwa here nemuvengi nekuti iri ndiro tageti here sabata rinogona kuva kusava iriro tageti rese nekuti ezvino tiri kuona even mafamilies aapa matagetsi michato yaapa matagetsi zvese zviri kunetsana satani asi pasaini yanzi ndakakupai sabata rekuti ive saini yangu nemi tingangosuime kana tichida kuzama kuparidzirana kuti tirege upombwe tirege chinyi asi kana tichiri musabata racho tiri kungoparidzirana titori kuti tagara takatobuda saka yange tikachinja tiri uku pane zvazvichaita here toda kuti tipaongorore vanhu vamwari fambai nesu

ndiyo imwe chete iri kutaura genesis chapter 2 because iri kutaura creation iri kutaura kusika 6 days iri kutaura mwari umwe chete saka the word sabbath is coming now on exodus chapter 20 atangei pavhesi 8 inoti remember the sabbath day to keep it holy pabate six days thou shall labor and do all thy work but on the seventh day is the sabbath of the lord saka zvabuda rechinomwe isabata

saka hazvi zvinoshamisira ndosaka muchiona kuti majudha anga aine masabata akawandisa mamwe acho aya atakati aiwanikwa kumaceremonial laws ndosaka e, colossians chapter 2 14 to 16 ichizenge inovhiringidza vamwe nekuti vanenge vasingazivi kuti aya masabata asabata kungoti rest chete saka kwaive nemasabata akawanda kana minda yaitopinda pagore resabata kuresta gore rese raitonzi sabata kana pavaita day of atonement zuva iroro raitonzi sabata nyange riri musi wechipiri ranga risinei nekuti chinomwe here kana kuti hachisi raitonzi sabata zvaitozoti kana day of atonement rapinda mukati mesabata iri rezuva rechinomwe yaitonzi high sabbath because masabata anenge atsikidzirana saka pese paiitwa mitambo nemajudha vaitowana rimwe zuva ravaizorora risiri rechinomwe iri raitonziwo sabata saka masabata kuchijudha akawandisa iriri tiringoti isabata rezuva rechinomwe saka irori rezuva rechinomwe ri ndoratiri patikulari nemamwe masabata esai saka pari kunzi ipopama usabate mabasa saka vamwe vaizoti ayewa munochengeta sabata sei musingaendi nehwai dzacho dzaidiwa musingaendi nemaupfu hwaidiwa haakomana ah, uko kuya yaive woshipika zvipiriso zvinenge zvichiitwa sin offering everything pasabata saka kunamata but kuri chengeta aiwa kungorega kuita fiyo physical work mabasa avo ndo zvakanyorwa panapa asi toda kunyaya kuti tizivise titore nguva tisanangura izvozvo tiri kumanyira kuti tione kuti ellen white anga achipenga here paakaona sabata richipenya kudarika mimwe mitemo vhesi 11 inoti vhesi 11 iri kutipa chirizini sei mwari atichengetai sabata here iwe kana murandakadzi wako kana mwanakomana wako kana ani ari mukati memusha wako and remember commandment is not being given to the church because ndona wangu vanhu vanoda kupozesa sabata commandment iri kupuwa kumhuri because zviri kunzi iwe baba kana mukadzi wako kana ani kana ani kana taurira vaisraeri kuti baba vemusha havachengete sabata nemukadzi wavo nevana kana tosangana kuchechi tiri kungosangana zvedu chingoemvasaizirana asi nyaya iyi tee tatoitsanangurirana now vhesi 11 iri kuti for in six days the lord made the earth and the sea and all that is in them iyi ndo inoratidza kuti tiri kutaura genesis chapter 2 vhesi 1

ndobva aita set apart ndobva aresta ndobva aita bless the seventh day kunyange word rekuti sabata risina kubuda state tatoriona nekuti pakanzi rest he shabat on the seventh day akazorora pazuva rechinomwe saka nyange pasina kubuda nyaya yekuti sabata rest tiri perutorawa sabata apa manje apa pari kunzi four in six days the lord made the heavens and the earth ivhesi 11 iri kutaura kuti iyi igenesis chapter 2 vhesi 1 anenge asina kuzviona ari kungosada kuzviona hakuna kumwe kusika hazve kuri mubhaibheri kunze kwepari pana genesis 1 genesis chapter 2 verse 1 ozorora saka hakuna rimwezve sabata rakazorodzwa because of creation kunze kwethe seventh day sabbath mamwe ese masabata aivepo anga asinei nekusika kunze kweiri rakaiswa pazuva rechinomwe ndo ratiri kutaura nezvaro regai ndidzokorore

in six days then god blessed the sabbath day saka this seventh day is the same sabbath day saka hapana banyaya yekuconfusana nyaya yemazwi nesemantics nezvese nechirungu nekuda kuratidzana kunze kwekunge kana tisiri kuda kuzviona now pane nyaya yatiri kuda kuona yakakosha iri papapa tisati tanopinda pamuzongozongo wenyaya yatiri kuda chekutanga tiri kuda kunzwisa kuti Iri sabata rezuva rechinomwe, kwete mamwe masabata. Iri sabata rezuva rechinomwe rakaisirwa naMwari kuti vana veIsraeri varangarire kuti ndiye musiki wedenga nenyika. Saka kuna Ezekiel kwanzi, ndakakupai masabata aya kuti muone kuti ndini ndinokusanctifyai kuti muzive kuti ndini mwari wenyu saka masabata aya ana vari maari vairatidza kuti izuva redu ratakapuhwa namwari akasika denga nenyika saka importance yesabbath haisi yekuti jesus redeemed us haisi yekuti taka inyaya yekuti chete takasikwa we are creatures and he is the creator pakatikoshera ipapo pavhesi 11 dai ndaibvumirwa kuti ndipadzokorore nguva ichifamba ndaipadzokorora futi tipanzwisise sabata rakaisirwa kuti vana veisraeri vaone kuti vari kunamata mwari akavasika iye havasi kunamata umwe mwari saka sabata raidistinguisha the creator god nevamwe vamwari vanga vakawanda vaive munzvimbo dziya dziya idzi saka nyaya iripo ndeyekuti upombwe is part of the ten commandments toda kupati tipabate kuba is part of the ten commandments saka nyangwe vanhuwo vekumagreek vanga vasinei nesabata vaigona kurambidza kuba vaigona kurambidza upombwe toziva kuti wakashata chaizvo wakashata kuba upombwe wakashata uyuwo mwari uyu wakasika denga nenyika uyu aigona kurambidza upombwe aigona kurambidza kuba ndoda kuti mupabati pakakosha patiri kuda but manje unogona kungopiwa mitemo yese yakanzi bvuyonzi usapombe usabe but chauri uda kuziva ndechekuti aa ari kundiudza ndoupi sabata ndoraidivine kuti uri kuudzwa neuyo akasika denga nenyika nematsime emvura kana ukazviteerera uchizviteerera uri kumagiriki waiudzwa kuti ndiri kuudzwa nemagiriki saka chinozoitika ndecho ndiri kukanzi usapombe nemagiriki ari kunamata mwari wavo zeus kana kuti uya uya anon god kana kuti mababylonians ari kunamata zvavo semiramisi wavo kana kuti tamuz ukaudzwa kuti usapombe navo ukateerera uchiudzwa naivavo pavachazoisazve imwe mitemo yekuti pfugamira tamuzi nekuti ndiwo wangogara uchiteerera ivavava uchangogara usingapombi asizve uchiteerera tamuzi nekuti ndokwawatora instruction iyoyo pabati vanhu vamwari hatifambei zvakanaka saka kana iwe wanzi usapombe asi wataurirwa namwari then uri musabata rekuziva kuti ndiye akasika denga nenyika saka zvaaramba achikutaurira iye akasika denga nenyika besides maten commandments zvichangoramba zviri mugwara nekuti zviri kubva kune akasika denga nenyika ndo importance yesabath handizivi kana ndaiburitsa zvakanaka pane imwe nyaya yandiri kuda kuburitsa zvetichiri papap yatakataurirana neclub kana kuti genga rachiwenga rimwe ratakamboinvita tikataurirana naro panapa riri kuti iro mitemo ine gumi ten commandments yakapuhwa kumajudha now ndikati ehe nekuti mwari ari kutaura ndakaburitsai muegypt apa zvikanzi zvayakapuhwa kumajudha ka yakapuhwa kumajudha chete yakanzi anenge abuda musabata majuda imi unofa haina kupiwa kunesu isusu magendiles ah, vakomana zvakaoma zvatiri kunzwa ah, zvino wakapiwa kumagendiles wacho ndoupi because apa moses paari kutaura apa ari kutotaura kumajuda kuti usava nevamwari mwari kunze kwangu usazviitire mufananidzo wakaveswa usareve zita rajehovha mwari wako nhando chengetedza zuva resabata ona your father and mother usauraye usabe usapombe usachiva usareverawe kwakonema yese iri kuto ari kutopa package yacho kumajuda saka wakazopuhwa magentiles manje ndoupi nekuti bhaibheri iri ka iri kana iwe ukatoti rare majuda ka totongorega kutotaura nezvaro nekuti rakanyorwa nemajuda kubva kwekutanga kusvika kwekupedzisira ndozvariri rese apo kwete pamitemo ine gumi chete kwete pasabata chete kana wangobvisa sabata nekuti rakapiwa kumajuda otongobvisa nebhaibheri racho rese nekuti rakapiwa kumajuda nekuti ndakaita argument ndikati no munhu one ega asiri mujuda akanyora bhaibheri ndeluke the gender kana paine mumwe touya pachirongwa titaurirane kana paine mumwe akanyora bhaibheri luke the gender ndiye akanyora nechapter 4 yadaniel yakanyorwa nanebukadnesa saka these oracles were forwarded to the world through the jewish nation zvichibuda pakuchuzwa kwakaita baba abrahamu ndosaka isusu tichizoti tiri vana vaabrahamu saka vana abrahamu ndo vakapuhwa iri isusu vacho haticharida nekuti tiri vana vaabrahamu pakutenda ka we are vana vaabrahamu pakutenda saka ndopandakazoti nini nemubati simba watairizinanaye ndikati ah, iwewe kana jesu wacho ka hauzvizive here kuti aive mujuda saka wotongoramba zve najesu wacho nekuti aya mujudha kanzi haa jesu anga asiri mujudha nekuti anga asina baba ati ah ko josefa zvikanzi josefa was just a spiritual father ati wo oh, ko kuna matthew zvakunonzwani baba vajesus the son of abraham the son of david the son of jacob the son of isaac odzikwa naye with matthew the proud jew achinyora zvake history kaye mukomana nekuti isusu kana taakunozotaura nyaya dzebhaibheri tiita kuti he was a fully human and also he was fully divine saka ufully human wacho tinotora papi kana waramba kanzaiwa zviri pachena kuti jesu anga asina baba josefa vese vari kutaura ava they were just spiritual spiritual abraham spiritual david spiritual jacob spiritual everything spiritual joseph ngati very good ko isu manje saka isuwo ka tiri spiritual david nekuti we are spiritual jews saka tapinda ka muequation taamadavi ka agraftwa pambu hwamaorecos aya maorecos ese aya tingangotaurirane zvimwe ese akaadreswa kumajewish even sabata raitonzi nemwene ari pakati penyu raive mendi to be proved raive mendi kuti kana radistinguisha majudha aonekwa kunzi ayo nedzimwe ndudzi dzochiva mwari uya dzouya kusabata remajudha vaona majudha ane mafamilies akanaka vasingapombi pas vochiva mwari uya vouya kumajudha vaona mwari wemajudha anokomborera asingadi masacrifice saana dagoni vouya kumwari uya wemajudha saka god could not give this bible kuti ringomwayiwa kubva kudenga rakatouya through the jewish nation ndo vaakachuza tozviziva chii chatinonetsa nacho the election vakachuzwa through isaac tisuka tisu ka vana isaac vacho ko vamwe ndevapi zvino toramba manje maorecos aya toti sabata iri ndore majuda chete torenyukura toti hu toti saka iwewe nekuti ndaive naye muchinda wayo ndikati saka iwewe unonamata vamwe wamwari here kunze kwamwari ari kudenga akasikadenga nenyika hanzi aiwa hazviiti kuti ndiende kumidzimu kunoku inonzi madlozi kuti ndiende kumadlozi kuti ndiende kupi hazviiti nekuti mwari akati usava nevamwe wamwari kunze kwangu ndikati aiwaka aiwaka aikudza majuda apa aiudza majuda hana umboudza iwe mugentile imi magentile zikai mimi ndimi mune vadzimu ndimi munoenda kumakuva ndimi munonorombera maoko dzokerai kumakuva nekuti mwari anga achipa izvi kumajuda anongopasa bata chete kumajuda ko uyo wekuti usava nevamwe wamwari uyu ko uyu wekuti usarevezve zota rajehovha mwari wako nhando ko uyu wekuti usazviitire mufananidzo wakavezwa kuda ndosaka vamwenyu makuzoisa zvitombi mumachikereke nemudzimba nekuti uh, wakangopiwa kumajudha uyo hauna kupiwa kwamuri imi magendaos enyu moita zvitombi saka pane selectiveness iripo pakati pemitemo yamwari iri kuitwa nevanhu vachida kujustifya nevamwe vanongoda kuti kana vazvitadza vongoita voti taamurudo chero zirongwezi usingatuke usingarovi kwako usingaite sei tiri murudo haa zvakanaka hatingapedze maarguments acho but tiri kungoti chete isusu vanenge vachida kufamba nesu vachida kuona kuti tiri taura nezvei munoti teera muchitipawo macomments muchitiitira zvese zvamungaite kuti tione kuti tiri kukwanisa here kuburitsa nyaya iyi zvatiri kuda now nyaya yandinoda unopedza nayo nekuti vhidhiyo yedu inofanira kuita reasonably long tinoramba tichingorova sirisi yacho ndosaka tichikurudzira kuti musaite miss out pane zvimwe zvatinenge tichinounza nyaya yatiri kuda kuti tinopedza nayo yatataura ndeyekuti ayewa shoko iri ramwari rakatouya kwatiri isusu magentiles rese rakadai dai old and new testament hapana pari jesu wacho ndewedu iyoyo paul wacho mujudha panyama asi anga ari wedu isusu wekumagentiles isusu tiri majudha pamweya tiri kutora shoko ramwari remember kana mwari achiti akasika haana kusika mujudha ende pagenesis chapter 2 vhesi 1 paya paya paa pangori nevanhu 2 adamu naeva adamu naeva anga asiri majuda no they were not jews majews ari kutangira pana abrahamu isaac jekobho jekobho uyu ndoanozvara mwana anonzi judha iye jekobho uyu ndoanonzi aisraeri ndopari kutangira nyika yanguri yavapo mitemo yanguri yavapo sabata ranguri ravapo nekuti tiri kuona richilonchwa pagenesis chapter 2 vhesi 1 saka zvese zviri umu ishoko ramwari raaida kuti risvike kumunhu wese kundimi dzese kumitauro yese remembe kana tikati isu sabata ndiri majudha zvoreva kuti mwari akasika majudha chete nyika yaasi yakasika makoma haasi yakasika nzizi nekuti munhu ingori part yecreation kunyange akakosha but sabata rairatidza kuti ndini ndakasika makomo zvataurwa wani ndini ndakasika makungwa ndindekasika matsime ndindekasika mhepo ndindekasika miti ndindekasika mhuka ndindekazosika nemunhu isu toti ndere majudha kuratidza kuti mwari akaisa saini yekuti akasika majudha chete hani muri kuona ndo patinotanga kurasikirwa nepurogiramu iripo saka tinoda kuti tifambe napo saka tati isusu Ellen White statement yekuti iyo this sabbath in honoring the sabbath we are honoring god by honoring the sabbath iri quantified mukati mebhaibheri iri explained iri pachena number two statement yake yekuti is rome that change the sabbath toda kuzoenda kwairi futi tonoti aipenga here airi harusineta here but vhesi randiri kuda kuti ndinopedzisira kuvhura patinozoti kana tapinda ipapo takutanga kupinda mumagiya manje uko vana chiwenga havachazozviteeri zvetinoziva kuti vakatokonewa takavanzwa kune dzimwe mm, nhingi dzatakaita kuti haikoko havana kukubata but isusu toda kukufarira tiri kuti isusu sabata rine, rine chimwe here chiri special pariri tikati isusu kana iriyo ringi yemuchato wedu namwari pane ari kuataka ringi saka yaipenya kapara kaonekwa kudenga kuti be careful be careful isa maziso ako paring yemuchato ndozvandida ndikupa ring as an example handina kuti vasina kuenda kumaring kumichato michato yenyu hamuna kuita after all hadzitori nabasa vanadzo zvakangonaka izvozvo izvo but ndiri kuda kuverenga revelation chapter 14 tika apa ndo launching pad yedu yenext discussion on the chiwenga subject revelation chapter 14 verse 6 inoti and i saw another angel flying the midst of heaven having an everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth to every nation every kindred every tongue every people now number one panzi ndakaona ngirozi ichibhururuka pakati pedenga iine evhangeri isingaperi ndoda kuti vanhu tirespecte statement iyo yekuti this one at least kana mamwe mavhangeri ariko uko kunana john uko kunana ana ana ana ana achiwenga yekuti mm, christ is one ah, ndizvozvo ndoda kuti respect kuti at least apocalypse ta unotarisa zvekuuya kwenguva bhuku rekupedzisira riri kuti kune vhangeri rekupedzesera zvoreva kuti vhangeri harina kungoparidzwa yese nguva iyi nenguva yarakatotanga now vhangeri isingaperi everlasting gospel saka hana yako ngairoveka ukanzwa zvichinzwarwo kunzi everlasting plus zvariri everlasting zvoreva kuti kune mamwe anopera ana chiwenga aya aya kunyeperana kuti hatichengete mutemo pane kingdom isinga isina zvainotaura right saka zvari everlasting ranzi ritaurwe kundimi dzese tauro yese kumunhu wese saka chandinoda kubata ndechekuti is the this everlasting gospel is for everyone ndijoni mujudha futi ari kunyora kuti ari kupuhwa futi vhangeri rendimi dzese mitauro yese nenyika dzese saka kana usingadi zvinei zvapuwa majudha unongoregera futi apa nekuti uyu nyange kuri kunew testament ndijohn mujudha unfortunately mwari akagona haana mujendara waakapanyaya nekuti kunze kwaluku nekuti taizoti manje hausi kuona mwari saka akazopa vese vakavadzidzi vajesu aye magentiles akatigonera mwari kuti tidzinge noise dzakawanda now pari kunzipo everlasting gospel kumunhu wese riri kuti chii vhesi 7 saying with a loud voice fear god ndakambotaura pane imwe nguva ndikati fear god inoda kutoitwa unpack zviri kutoreva macommandments izvi and give glory to him glory inoda kuitwa unpack zvinoreva character yamwari izvi for the hour of his judgment has come zvoreva kutwa unpack zviri kureva kuti nyaya yekuvhurwa kwetemberi iya yakaonekwa mitemo iyi ndosaka zviri kunzi the hour of jesus judgment has come saka vhangeri iri content yevhangeri iri iripo yakabata parevelation 1119 yakatobata ipo pakanoonekwa nana ellen white kudenga tembenekeri yavhurwa riripo vhangeri irori but handipo pandiri kuda ndiri kuda kuti inini irori vhangeri risingaperi iroriri rinonzi iro worship him that made the heavens and the earth and the sea and the fountains of waters saka tinoda kuti tipatarisise ipa papa tipahwisise tibva tapavhara ngatipabatei izvozvizvo zvanzi vhangeri risingaperi richava nengirozi yekutanga rine macomponents four chekutanga fear god chechipiri eh, pari kunzi give glory to him chechitatu pari kunzi the hour of his judgment is come pechifo pari kunzi worship him that made the heaven and the earth and the sea and the fountains of waters saka chatiri kuda kutaura ndechekuti isusu vanhu vari kufanira kufamba nevhangeri iri they must show vanhu kuna Jesu akasika denga nenyika akasika nematsime emvura. Ndepapi pataona mamastatement akadaro? Tiri kuaona isusu pana Exodus na nepana Genesis chapter 2 kuti ini ndakasika denga nenyika nematsime emvura saka namata inini right zvikanzi akupa sabata iri kuti uzvione zvokuti ive sign kuna ezekiel saka vanhu ava pavanenge vachifamba nevhangeri iri risingaperiri vari kufanira kudzorera mwavanhu kuna mwari akasika denga nenyika nemugungwa nematsime emvura saka vachamuratidza sei kana sabata rikaita move out of the equation because ezvino patakagara tese pano pasi hapana bahwani angatiratidza kuti chii chingatiratidza kuti atiri kunamata ndiye akasika denga nenyika ndosaka tichinetsana chiwenga ari kuti tiri kunetsana namagaya saka tiri kunetsana namakandiwa saka tiri kunetsana nana madzibaba tinoziva sei kuti ava ndivo vakasika denga nenyika no isusu isu todzokera ka mubhaibheri toti mwari chii chinotiratidza kuti tiri kunamata imi makasika denga nenyika kana taa kufamba nengirozi vhangeri rengirozi yekutanga riri kuti tiratidze vanhu akasika denga nenyika tinovaratidza sei vakasika denga nenyika saka mwari ka ndo paanotidzorera kushoko kuti ah, ko ini zvandakati wandichengetai sabata zvichiratidza kuti ndini ndakasika denga nenyika ko imi muri kuregei kuchengeta sabata sabata ndo sign sabata ndo chiratidzo chekuti inini ndini ndakasika denga nenyika saka sabata rine rakuda vanoti koshei manja rakuda kunoilluminate apa rakuda unotikoshera rakuda unoilluminate rakuda unotivhurike kudarika mimwe mitemo zvaonekwa naelen white zvezvi saka kuzoti zvaradaro izvozvo pane here ari kuda kurichinja kuitira kuti tirasike tisaone iye akasika denga nenyika zvikanzi naelen white rome i saw that rome changed the sabbath to sunday saka ichokwadi here pane ari kuda uyusepa masimba amwari ekuva create here ade kunamatwa iye ngatienderere mberi tisangane panext episode nezita rajesu amen